Fot mix-xogħlijiet estensivi tiegħu fuq in-narrattiva, Paul Riker jistqar li moħħna ma kien jerfa' l-ebda avveniment jekk mhux b'xi modalità narrattiva li tirrappreżentah b'suppliment, suppliment simboliku, tematiku, figurattiv u l-bqija. Bħalma tagħmel l-epika, il-leġġenda, il-mit, il-parabbola, saħansitra t-testimonjanza tax-xhud, il-kronaka f'ġurnal, l-istorja bil-punti tal-enfasi tagħha, u ġeneri oħra ta' rakkuntar. Dawn ir-rappreżentazzjonijiet narrattivi jidħlu f'kunflitt u mbagħad f'medjazzjoni bejn l-istrateġiji rispettivi tagħhom, u sikwit jissinkronizzaw għal ġo dinamika interdixxiplinarja li tagħtina l-identità kumplessa tagħna. Id-djalettika bejn in-nisi tal-fatti storiċi u r-rappreżentazzjonijiet narrattivi tagħhom hija, skont Ricoeur, id-dinamika u li tirrazzjonalizza dak li seħħ, l-avveniment, billi tapproprja l-memorja tiegħu b'arranġament interpretattiv dejjem f'kompetizzjoni siewja ma' interpretazzjonijiet oħra. Naħseb li f'dawn il-ftit ideat jinsab il-qofol dwar kif jistgħu jiltaqgħu l-istorja u l-letteratura fit-tifkira tal-avveniment tas-Sette Ġunju. Mhux fir-replikar eżatt ta' dak li seħħ, li għal Ricoeur mhuwiex għajr il-passat innifsu, iżda fis-sinifikat tal-imgħoddi rikostruwit permezz ta' rakkonti kumplimentari għal xulxin fil-preżent. Dan hu l-motiv ċentrali ta' wieħed mill-aħħar xogħlijiet ta' Ricoeur, Memory, History, Forgetting. Studju li fih ifisser kif in-nisi ta' aspetti mill-avveniment, id-distanza minn dak li seħħ u għadda, huma essenzjali għall-memorja, f'livell ogħla ta' artikulazzjoni. Tessut narrattiv aktar rifinut u matur għax inevitabbilment jinkludi l-istrateġiji sottili tiegħu. L-għarfien aktar sofistikat ta' min aħna jiġi bħala medjazzjoni narrattiva bejn in-nisi u t-tifkira. Biex issib lilek innifsek, jelabora Ricoeur, trid qabel xejn tkun tlift lilek innifsek, fl-imgħoddi jew fil-memorja. Imbagħad tirkupra dak li tlift b'żieda ta' profondità simbolika, arketipali, mitika, storika, lirika, leġġendarja, u l-bqija. Din id-dinamika għal Ricoeur hija eżistenzjali, il-kundizzjoni ontoloġika ta' min aħna, bħala għarfien storiku li jista' jikber biss temporalment, jiġifieri 'il quddiem, lejn sitwazzjonijiet u interpretazzjonijiet ġodda, jew bħala tradizzjoni li tingħaraf biss fil-ġejjieni, fejn tiżvolġi bħala għarfien u esperjenza applikati. Riker joffri punt ieħor relevanti għas-seminar tal-lum. Jgħid li huma l-isproporzjonijiet bejn l-avveniment u l-possibiltajiet li jitnisslu minnu li jagħmlu, kif jgħid il-Malti, storja tinkiteb. L-isproporzjonijiet bejn dak li seħħ fil-passat u l-prospetti ta' għarfien maħżunin fih għall-futur jeħtieġu l-medjazzjoni tan-narrattiva, kemm jekk ir-rakkont ikun aktar inklinat lejn l-istorja kif ukoll jekk ikun aktar inklinat lejn ġeneru letterarju bħall-epika. Wieħed jista' jelabora li huma d-diskrepanzi ta' bejnietna, ċivili, soċjali, finanzjarji, politiċi u l-bqija, li jissarrfu fil-bżonn innifsu ta' modi diversi kif nistgħu nirrakkuntaw. nirkupraw b'mod narrattiv id-distanzi li jinfetħu bejnietna anki bħala aġenti jew pazjenti tal-istess avveniment. Jiġifieri l-ispazji li aħna nsarrfu fi storja sewwasew għax l-isproporzjonijiet li jagħżluna minn xulxin jingħarfu biss b'relattività bejniethom, jiġifieri b'rakkont. L-isproporzjon kbir bejn il-paga mogħtija lill-ħaddiema lokali u l-paga mogħtija lill-ħaddiema barranin fit-tarzja fit-tarzna fil-perjodu ta' Sette Ġunju. Id-differenza fil-kundizzjonijiet ta' tarznara Maltin u dawk Britanniċi. Id-diskrepanza bejn il-ħobż b'taħlita ta' dqiq ross, patata u qamħi rum f'Malta u l-laħam ikkunsmat tliet darbiet iktar minn Malta fil-Gran Brittanja. L-isproporzjon bejn in-nuqqas ta' ikel għall-poplu u l-pressjoni ta' xi negozjanti Maltin biex il-Gvern jesporta aktar patata milli seta', wara li kien xtara ż-żerriegħa tagħha primarjament għall-konsum lokali u wara biss għall-esportazzjoni, Dawn huma eżempji konkreti ta' sproporzjonijiet li jagħmlu storja tinkiteb. Iżda fir-rumanz Qabel telgħet ix-xemx, Ġużè Chetcuti jimla l-ispazji bejn dawn id-diskrepanzi b'tessut narrattiv li għandu ħafna ħjut ironiċi, paradossali, figurattivi, u kontinwament emblematiċi tal-ideoloġija determinista tipika tal-kitba tiegħu. Inevitabbilment it-tessut narrattiv li jirrikonċilja n-naħat sproporzjonati huwa wkoll artikulazzjoni ideoloġika, viżjonarja jew teleoloġika, jiġifieri b'orjentament maħsub lejn tmiem mixtieq tal-avveniment approprijat mir-rakkont. F'The Conflict of Interpretations, Ricoeur jistqarr li l-kunflitt bejn dawn ir-rappreżentazzjonijiet differenti ta' x'ġara huwa meħtieġ biex dixxiplini jew metodoloġiji narrattivi differenti jintervjenu f'xulxin, jagħnu wieħed lill-ieħor u jkabbru t-tradizzjonijiet diskursivi li jinterpretawna. Skontu, il-kunflitt bejn sistemi narrattivi jew dixxiplini differenti huwa wkoll medjazzjoni bejnietna, li tissarraf f'għarfien dejjem aktar sintetiku u profond tal-kundizzjoni umana. L-identità kulturali tagħna hija dovuta għad-dħul f'xulxin ta' rendikonti differenti imnisslin mill-istess avveniment. F'dan l-ingranaġġ bejn mekkaniżmi komplementari ta' rakkuntar, l-avveniment, l-avvenimenti jiġu amplifikati għal ġo patrimonju kulturali, simboliku, profetiku u arketipali dwar min aħna. Meta Giusecket Cuti jingrana l-mekkaniżmi tan-narrattiva letterarja ma' dawk tan-narrattiva storika, l-eżitu mhux setteġunjo wieħed. Avveniment komuni għal kulħadd. L-ingranaġġ jittrasferixxi l-enerġija mill-fatt għas-suġġestjoni, mill-avveniment empiriku għall-implikazzjoni ironika, mill-istorja għas-simboliżmu ideoloġiku. B'hekk tixref id-diskrepanza l-oħra importanti fir-rakkont ta' Ketkuti, dik ta' avveniment wieħed li varja fis-sinifikat tiegħu saħansitra skont liema klassi ġarrbitu fi żmienu stess. il-klassi politika, dik kummerċjali, dik ekkleżjastika jew dik tal-ħaddiem. It-trasferiment tal-enerġija fl-ingranaġġ bejn dawn ir-rakkonti jidher meta r-rumanz jalterna bejn il-ġest iddisprat ta' poplu bil-ġuħ fit-triq u l-aspirazzjoni politika għal kostituzzjoni ġdida minn klassi aktar privleġġjata. Dan it-trasferiment huwa xejra kontinwa tar-rumanz ta' Ketkuti. bi spostamenti regulari tal-forza bejn l-aġir tal-ġemgħa u l-ilmenti tal-assemblea, bejn l-għadab tal-folla u l-gost tan-narratur bħala tifel sajjen mill-qilla li nqabad fiha. It-tensjoni ġġenerata mill-ingranaġġ bejn dawn ir-rakkonti kontemporanji mal-avveniment jimmanifestaw l-enerġija ġġenerata bejniethom qiegħda tiġi ttrasferita minn, ngħidu aħna, ġlieda strateġika għad-drittijiet għal ġlieda aktar vjolenti għall-ħtiġijiet fundamentali għall-għajxien. U għalhekk li meta taqra r-rumanz Qabel Telgħet ix-Xemx ma tiffokax fuq il-fatti storiċi li diġà taf. Iżda fuq id-diskrepanzi intrinsiċi li għamlu lis-Sette Ġunju prospett ta' aktar poter għal x'uħud, Tmiem fatali għal oħrajn, karnival għal narratur għadu tifel jiġġerra fit-toroq, tkissir ta' proprjetà għal xi sidien ta' ħwienet, u l-bqija tal-komponimenti tal-komponenti f'mekkaniżmu narrattiv magħmul mill-isproporzjon bejn il-partijiet tiegħu. Kif jgħid in-narratur dwar il-folla li daħlet il-belt, il-bejgħa kienet imħallta. It-ton sardoniku tan-narratur ta' Kitkuti huwa wieħed mis-sinjali ta' għarfien ġdid li joħroġ mit-tensjoni bejn rakkonti distinti tal-bejgħa imħallta, in-narrattivi ta' klassijiet differenti ngranati flimkien fl-istess avveniment. U għalhekk, skont Rickel, li n-narrattiva għandha titqies bħala kompożizzjoni, jiġifieri sforz biex jitlaqgħu flimkien il-perspettivi sproporzjonati tal-aġenti u l-vittmi, tal-kittieba u l-qarrejja tal-passat u l-preżent tad-diskorsi tagħna. U hija din il-medjazzjoni narrattiva, jelabora Ricoeur, li tħares kontra d-diġenerazzjoni tal-enerġija imnissla mid-diskrepanzi inevitabbli tal-ħajja għal ġo vjolenza inkontrollabbli. Sa mill-perjodu tas-setteġ unjon nnifsu tispikka l-funzjoni tar-rakkont bħala medjatur, ngħidu aħna, fid-diversità ta' testimonjanzi li taw l-uffiċjali tal-gvern, rappreżentanti ta' entitajiet politiċi, id-delegati sindakali tal-ħaddiema, il-kittieba tal-ġurnali u l-membri tas-soċjetà ċivili quddiem il-Kummissjoni Rjali mwaqqfa apposta biex tindaga x'kienu ċ-ċirkustanzi li ħolqu l-irvell. Dawn ir-rakkonti huma interessanti għax f'ħafna waqtiet m'humiex simetriċi u lanqas m'huma rikonċiljabbli b'mod faċli wieħed mal-ieħor. Kull għamla ta' medjazzjoni narrattiva, jgħid Riquer, toffri l-ispazju meħtieġ biex tinbena sensibilità dejjem aktar irfinuta li tibda tinkludi simboliżmi ta' valuri tradizzjonali bħall-ġustizzja, l-etika, ir-redenzjoni, per eżempju, fir-rakkont Bibliku, u diversi preċetti u motivi oħra meħtieġa biss bħala kumpens għaref għall-isproporzjon bejn il-fatt u l-possibiltà, bejn l-aġent u l-vittma tal-istess azzjoni, saħansitra bejn xhieda differenti tal-istess avveniment. Biżżejjed inqisu diskrepanzi bejn hawn ix-xhieda li ġejjin. pereżempju t-tenent gvernatur, William Robertson, dwar il-qligħ akbar li fittxew xi negozjanti meta għamlu pressjoni fuq il-gvern kolonjali biex jesporta aktar patata milli kien jiflaħ il-pajjiż u l-poplu. In-narrattiva tar-rettur tal-Università, E. Magro, dwar id-dimostrazzjonijiet kontemporanji tal-istudenti tal-Università kontra l-bidliet fl-ewwel grad tagħhom, jiġifieri li dan jitqies bħala baċellerat biss mhux dottorat, kif sa dak iż-żmien kien jitqies l-ewwel grad. In-narrattiva ta' ħaddiema tat-tarsna u ta' delegati tal-Imperial Government Workers Union dwar id-diskrepanzi kbar fil-pagi bejn ħaddiema lokali u ħaddiema miġjubin minn barra fl-istess xogħol, in-narrattivi opposti tal-gazzetti tal-perjodu u n-narrattiva tad-diskorsi politiċi, jew eżekuttivi. Dawn it-testimonjanzi jiġġustifikaw it-titlu xieraq tal-pubblikazzjoni tal-1979 ta' Paul Bartolo. Mnejn ġibthom? X'kien ġara sew fis-Setteġunju? Titlu li jimplika appuntu l-isforz tar-rakkonti biex l-aspetti kollha tal-istess avveniment jinqabdu, ħa nikkwota, sew. Iżda l-ktieb juri kemm dan is-sew huwa relattiv, magħmul minn interpretazzjonijiet li setgħu jibdew jingħaqdu meta jseħħ, kif josserva Ricoeur, tbegħid narrattiv mill-avveniment innifsu. Kif setgħu jingħaqdu faċilment in-narrattiva ta' diversi politiċi kontra t-taxxa tas-suċċessjoni u, ngħidu aħna, id-diskors tal-Avukat tal-Kuruna, MA Refalo, fil-Kumitat tal-Kunsill tal-Gvern, Lulju tal-1918, dwar il-lezzjonijiet li kellu jieħu kulħadd mill-kwistjoni tat-taxxi tas-suċċessjoni. Refalo jgħid hekk, Is-Sinjur kellu jieħu l-lezzjoni li għandu jikkontribwixxi għall-ġid komuni. Imma l-proletarjat kellu jieħu l-lezzjoni li ma jservix biss ta' strument għall-produzzjoni ta' ġid ħaddieħor. U l-Gvern kellu jieħu l-lezzjoni li eduka lill-poplu biex dan jagħraf iqis waħdu liema protesti kienu qed isiru f'ġieħ il-qagħda tiegħu u liema kienu qed isiru biex iqanqlu lill-poplu jiġġieled għall-privileġġi ta' ħaddieħor. Il-medjazzjoni narrattiva toffri, skont Riquer, il-possibilità li norjentaw il-perspettiva tal-antenati tagħna lejn destin alternattiv. Hekk iseħħ ngħidu aħna fir-rakkont Il-Ħarsa ta' Rużann ta' Francis Ebejer, fejn il-kuxjenza perseveranti tal-imgħoddi fil-ħarsa tal-antenata, Rużann, titwaħħad mal-motivazzjoni dejjem tinbidel tad-dixxendenti tagħha. Simboliżmu ġdid ta' sinerġija bejn l-għarfien ta' ħaddieħor li writna bħala applikazzjoni oriġinali biss, li mhumiex għajr id-dinamika fundamentali ta' kull mit, leġġenda, ħrafa, parabbola jew rakkont ieħor miktub qabel iżda mifhum dejjem issa. Hekk ukoll fir-rumanz ta' Kett Kuti, meta n-narratur miġruħ f'siequ minn tir ta' qazzarin dakinhar tas-Sette Ġunjo, jikseb permanenza allegorika fir-rumanz. Għax il-ġerħa li jġorr għall-bqija ta' għomru ssir emblema ta', ħa nikkwota, poplu misluħ, kif isejjaħlu hu stess, ġerħa li issa hija kundizzjoni narrattiva. Kif jixhed l-episodju meta n-narratur ma jkunx irid imur skola offruta lilu b'xejn għax issa hemm diskrepanza bejnu bħala tifel itsappab u t-tfal l-oħra bla ebda mankament. Matul l-irvell li għal dan it-tifel kien karnival, bilkemm kien jaf kif ġiet il-ġerħa, litteralment daqskemm simpolikament ma kienx jaf x'laqtu fil-kommozzjoni. Iżda issa l-avveniment jiġi rakkuntat bħala ġerħa emblematika, sproporzjon bejnu u t-tfal l-oħra li għamel il-ġrajja tiegħu storja tinkiteb. Jien ħassejt li dan l-intervent tiegħi kellu jiġi bejn diskorsi mid-dixxiplina storika u diskorsi oħra mid-dixxiplina letterarja, għax fl-istudji umanistiċi ġieli nikkonsidraw dawn in-narrattivi separatament wisq. u ma nqisux biżżejjed kif huma kumplimentari wieħed għall-ieħor. Dan l-ingranaġġ bejn rakkonti differenti naħseb li huwa aktar kruċjali llum, f'perjodu meta l-Akkademja f'parti ġmielha mid-dinja qed titmexxa minn mutur prammatiku, utilitarju u finanzjarju aktar milli mid-dinamika differenzjali bejn id-dixxiplini antiki u moderni li flimkien jiffurmaw l-interessi umanistiċi. Forsi dan huwa l-mument meta d-dixxiplini umanistiċi tassew jeħtiġilhom jittrasferixxu l-enerġiji tagħhom f'xulxin, jiġġeneraw tensjoni u moviment bl-ingranaġġ bejn roti jduru b'veloċitajiet differenti iżda mqabbdin sew fil-mekkaniżmu wieħed tal-interpretazzjoni. Grazzi.